Ho sempre voluto una ragazza così come lei. Madonna, jien qatt ma ħriġt ma barrani dejjem Malti, isma' jew prima volta non Maltese. Kalma hi.
Irrid nitgħallem il-Malti sew, ħalli nkun nista' nimlik bil-klim sabiħ. Inti demonju, inti demonju ta' issa eh, non preoccupare, eh, Maltese io, a tu. I teach you. Most important words. Mela.
Mela.
Eżatt, proset. Hello, you want some more water? Yes, please.
Prova, mela, id. Mela.
Bravo, tajjeb sejrin. Issa mela tużaħħa wkoll bil-kontrarju, kontrarju uża mela, imma kozi, mela Mela. Eżatt, proset. Eżempju, Ernest il-pajp, good boy, mela.
Mela. Bravo, sejrin tajjeb. Baċo?
Le, le, le, le, non qui, eh, non qui, eh, eh, bujo, nel bujo bacio, no, no, no, non qui, non qui. Issa, another word. Ejja, kam.
Jo, eh, Proset, bravo, sabu l-postok. Anzi, ma ċempilx il-pajp sa' kem konnaw. Ejja. Kem tobdi għas il-kert ma jobdi bħalek, mur postok erġa, go back.

Malajr nitħajjar narġen. Għarra bistajda, ibla zjenek. Għarra, kiet tkun is-san il-law tijaj, eh, san il-law, san il-law. San il-law. Eh, mux il-law, eh, xtaħseb, eh? Hmm. Isma, eh, ma nintilfux. għax għet għodu naħkalmu fuq ħafna affarijiet. Ħabra ta' super inventjenza u ġenedik. Sofra intendenza. Mela, dan huwa l-fajl li tana il-pipe. Ara xfiħa xina nistordi naqra, ejja, ejja, ejja.
Da kollox fiħ fuq ġermi ta' sofra intendenza. Eh, meta twielet, Fejn twieled, hux miżżewweġ, li vegetarian, ħaxux biss, hux miżżewweġ, kemm-il darba ħara? Esther, U kemm-il darba? Tliet darbiet kuljum jaqra ta'. Ejja! Dejwa żgrazzja! Serraħt rasi ta' xi jkun naħseb li m'iniex normali, jien naħra tliet darbiet kuljum, eh! U dan l-istess bħat-tfal il-biċċa. X'ġifieri bħat-tfal?
Għax inti tiegħek tuħu gost bihom, imma taħat toħra dejqu, kien l-istess il-ħara. Sorry, mela. Hemm xi ħadd li jħof ħafna? Hmm, ħadd.
Xi pezz għandu?
Għandu goldfish.
Nikki Kepjawilo.
Nikki Kepjawilo xi? Ent vera se jellum la fl li saqba taqra naqra ta' meta taqbad taħta fil xi ħadd u torbtu tikki kepjaħu. Eh, Nikkidnepjaw.
Ejja, ma jena għandi daqsxi accent bl-Ingliż.
Bil-permess tiegħek eċċellenza, ġibnilek hawnhekk l-akkużat quddiemek. Għidin inti xi dinna nagħmlu bih. Nistgħu nibdew. Ikxfu l wiċċu.
Father Robert?
Father Trevor.

Robert, bħala korja, aħna nsegwuk naqra mhux ħażin. U inti, meta l-ħadd saċerdu, ma kontx biss se tiġġor id-dinjità tiegħek, iżda kont qed iġġor id-dinjità tal-Knisja Kattolika Rumana. Qed tifmu da? Iva, mela, mela.
Però ma tistax tiċħad illi inti m'għandekx kondotta tajba eh, dal-aħħar xahar.
Jien sa fejn naf jien dejjem ġibt ruħi ta' saċerdot eżemplari.
Eċċellenza, bil-permess tiegħek nista' nuri l-provi li għandna kontra Fader Robert? Ħares warek. Qed taraħ dak bis-suf, dik il-ħaġa kera, dik inti. Min fejn ġibt waħda krizza? Mhux importanti min fejn ġibnieh. Tista' tgħidli għalfejn qed tilbes ta' mara? Nista' nispjegalkom ja ħasra dak dak kellna bżonn xi suf. Suf! Eh, suf, eh, biex nagħmlu l-vudu.
Qed tisimgħu eċċellenza, ħarġet minn ġo ħalqu stess. Dan huma atti ta' seta kontra dak li jgħid il-Papa.
Ma jiena, forsi hawnhekk għandikom raġun żbaljajt xi ftit.
Ħares warajk. Hemmhekk x'qed nagħmlu, eh, Fader? Qed nagħmlu l-belly dancing? Taħseb illi saċerdot tal-affarijiet tiegħu jagħmel il-belly dancing? Għasra, jekk ittuni ċans, nista' nispjegalkom kollox.
Għara xi ħseb għandi. Jekk ikollna l-ħuta f'idejna, u mbagħad lil ta' Jonathan Jeremy x'ismu, ikollna biex nifixmejljawh! Black.
Blackmejljawh. Int razzist, ta'. Jekk ħuta, għaliex black? Fix. Fix. Mejl. X'affarijiet dawn?
Min ġie? Għax hu ngħid bit-20 euro żejjed, 20 euro żejjed! Eeh, ġifieri ordnajt eh, doħa ħallasha jiena. Int bis-serjetà titkellem? Dawk il-ħbieb! Jiena raġel f'tarf ta' separazzjoni! Eh, spiċċut u mhux ħaddini biex niekol, ma jpurtaj, jpurtaj. Ħallihom.

Illi erġajt ma nafx kemm il-sena ili nixxi pizza u erġajt sibt mejda. X'mejda?
Taf kemm ili nixtieq insib is-siġġijiet x'affarijiet dawn biex naqgħad is-sett! Ja ħasra dik mhux għalhekk qiegħda. Mela xiex? Dik biex il-pizza ma taħbatx mal-wiċċ!
Imma siġġijiet għad ma nista' nsib.
U xi tgħid fuq ir-rapporti li qed tissawwat in-nies waqt il-qrar biż-żarbun? Dak partikolari Għandek raġun, vera, sawtu, bizzili, qed tgħidlek bizzili. Eh, eh, partikolari, u x'taħseb fuq dak li jgħidilna Ġesu allura? Ħobb il-lajrek, ħobb il-ledewa tiegħek. Għandek raġuni, ma jiena uman ukoll hu. Mhux hekk?
U xi tgħid fuq id-da? Id-da ikrah. Ikrah. Kull min naf, kulħadd jgħidlek, tidajx! Imma jien ma nidajx. Eh, le ma tidajx, daqskemm ma tisrax. Jien ma nisrax!
Mela għidli fejn mar dawk it-tliet mitt elf li ma nistgħux insibu? Fejn marru għidli? Qed tibni xi lukanda bihom?
X'taħseb allura, nlestu sa Ġunju jew? U mela?
Jekk Alla jrid, Sur Kappillan. Tajjeb għax ġietni, eh? 300,000 sissa. Imma naħseb illi kollox imħallas sissa. Għaddawlu ilma, applikajt? Ah, x'applikajt, applikajt, jien kont sa ngħidlek għaddih permanenti da. Ma dak għaddej minn fuq ta' knisja. X'nagħmlu biex naqalgħu u nagħmlu meter ieħor? U x'naqalgħu u nagħmlu meter ieħor kif qedlek? Għamlu permanenti dak ma napplika xejn. Hemmhekk kun qed tagħmlu fuq il-knisja, Sur Kappillan. Uwi, huwa ma ġara xejn, mhux problema u daqshekk isma'. Jiena nafu l-kappillan ta'. Kif tgħidli, kif tgħidli nagħmlu? Tajjeb, tajjeb sewwa mela sa kull marid napplika mal-MTA ħalli nkunu nistgħu nibdew inbiegħu. Tajjeb, tajjeb. Isma' jiena la mara kollox lesta on the way. Tajjeb. Imma ħod li ħsib li waħda daw il-5000 l-għandi bżonnati għal-bajjat, għax eridni, eridni. Aha.
Ta'

Kif ħanamlu 5000? Ħammur nimxi mixja għax hemmhekk jilluminani Sant'Antni għax 2000 euro hekk ġibtom minn fuq il-lik tal-futbol. Muri passiġġa kappillan.
Hello! Inti x'ismek? Salvu.
Jiena Jeremy, Jeremy Casacupa. Studjajt l-istorja ta' Malta u dik tal-Ewropa. Iggradwajt fil-ġeoloġija u l-arkeoloġija u rbaħt il-Premju Internazzjonali Obzig għal dawk li eċċellaw fl-iskavar. Sewwa.
Inti li ħa tkun qed tanalizza rata u jien instabha ħaddingli. Iva, għandi żewġ każi oħra illestihom u l-aħbar tagħthom fuqu. Illum x'inhu? Illum l-Erbgħa. Propjament ilu tlettax-il sena u tliet ijiem 'il bogħod minn meta rbaħt il-Premju Internazzjonali Optic! Nhar it-Tnejn, l-aħbar tgħaddimni fuqhom għax jien, Saturday u Sunday,

Eċċellenza, għandkom raġuni meta meta nara dawn dawn il-provi kollha għas eh, l-lumkom iktar. Anzi ngħid għandhom raġun, imma jekk tippermettili jien għandha ħabib tiegħi jismu il-wili u ninafu mindu mindu konna żgħar. U propjament il-biberija tiegħi miegħu Spiċċat irvinatni, Eċċellenza. Irvinat lili bħala persuna, irvinat il-karriera tiegħi bħala saċerdot, il-prattika tiegħi bħala saċerdot. U da kollu Jiġrili hekk, Eċċellenza, għax dejjem immur għal riħu, fhimt, nipprova ngħinu. Imma qassitini li ma ngħinux, anzi jiena nħossni illi dik hija r-responsabilità tiegħi bħala saċerdot, bħala ħabib tiegħu, dak huwa l-messaġġ li qed jipprova jgħaddili Alla biex jiena ngħin lilu. U meta nara dar ritratti u hekk, Eċċellenza. Ninduna kemm ħafna drabi jien nidħol fit-trouble li nidħol fih f'dal-għawġ għax propjament ngħin lin-nies. Iżżejjed ngħinhom in-nies jien, dik il-problema li għandi. U l-oħra fuq tal-finanzi hemm inni qas naf minn fejn naqbad. Nibda nispjega ruħi għax ma nafx. Onestament ma nafx, però nitlobkom vera. Tuni, tuni ċans ieħor. U taraw kif kif jiena nagħmel mill-aħjar tiegħi biex biex nurikom kemm it-twemmin tiegħi huwa wieħed qawwi u għadu ħaj.
Daqshekk. Silenzju.

Nistgħu intuh xebgħa kandlier, Eċċellenza? Le, il-vjolenza mhix risposta. Ħalluh imur lura imneżża' minn dmirijietu.
Veru qiegħed imneżża'. Imma aħjar milli kont tal-belly dancing ta'.
Ara, din hija roster biex noqogħdu għassa mal-qabar ta' ħaddini tajjeb. Felix tibda inti tnej? Tnej ma nistax.
Ara x'għandi. Għax it-tnej mortant waħda minn daw tara l-futur bil-Malti u għaddi tnej ħajja ma nħroġ. Mhux għandu riskja. Eh, ma toħroġ ma xħajġri. Jien naf x'ħa jiġrili jekk qatt ma noħroġ ħa nagħmel, ħa noħroġ. Ma noqgħod intajjeb dwar affarijiet. Ejma nagħmel pjaċir tidħol naqra intek ma jimpurtax. Iva se nidħol jien, nagħmilek qegħdin.
Nagħmilek pjaċir mhux problema.
Mela tlieta int ma nissa. Tlieta.
Ma sibx nista' ta' tlieta. Forsi tista' tidħollu int.
Skużani, I'm very sorry. Imma jekk mhux kas ta' ħajja mod il-ħossa tan-nek nidħolina. Mhux vera?
Ma nista' kif nirranġa nidħolina u tlieta. Sorry.
Mela, l-erba' jmiss sekendi Felix.
L-erba' jmiss Champions League. Ħana tlef laba bħal dik, eh, ma jħobbux il-futbol.

Imma bil-Malti hemm l-elezzjoni tal-Klabb tal-Boċċi u qed nitħajjel noħroġ għall-President.
Mhux ħadd li fl-opportunità bħal di jew nidħol jiena m'hemmx tagħmel nidħol jiena. Għandek bżonn xi ħaġa oħra? Le ta.
Laqgħu niftemna.
Grazzi jitek.
Inti żgur għamil tiegħek għax xaf kif waħħilulek, eh? Waħħiluli, le ma waħħilli xi aħna ħbib, għal nibek jagħmlu, daqqa mill-pjaċir jien u daqqa mill-pjaċir

Il-kappella se jqaddes illum. Uff, laqas biss kont naf, jaħseb ta' kaf Father Robert illum, ma kontx niġi żgur. Tix ngħidlek x'nagħmlu. Tix nitilqu baxx baxx u mmorru nisimgħu ta' San Klement fis-seba'. Iva tajjeb, tlaqna. Ejja, ejja.
Fl-isem tal-Missier, Iva, ħadd ma. Ħadd!
Mhux jaqbad Father Robert? Xi ġralu? O dak ikun qed iqaddes għalhekk ma jaqbadx, ja ħasra. Ġort ngħidha l-pizza? Ġort ngħidha. Eh, issa l-pjanu hu hekk. Kif jiġi tal-iskorfina fut, oħroġ u għalli naf forsi joffrillu xi drink joqgħod kelmu jien naqbad imur u nisra. Eh, eh, Nisselliflu l-mutur. U il-kaxxa, il-kaxxa. Eh, il-motor, u toħdu il-motor. Ma jiena il-kaxxa għandi bżonn, imma tipo jekk il-kaxxa tkun waħda mal-motor, ma kollox as a package.
Ma nafx irrid nkun parti minn dal-pjan jien, eh? Ejja, taqtalex qalbek, where there's a willy! There's a way!
Għaddijela, għaddijela, u il-kar trid taddijela.

Teles Corvina, vot. Hu jara Jeremy, Jeremy Cassa Cooper. Studjajt l-istorja ta' Malta u dik Ewropea. Iggradwajt fil-ġeoloġija u l-arkeoloġija u rbaħt il-Premju Internazzjonali Ubzi għal dawk li eċċellaw fl-iskavar.

Aah! Ħlist! Aah! Tliet wieħed!
Father Robert, fejn hu dak is-sitta u għadu mhux qiegħed hawn? Jien ma nafx fejn niskartana. Għandi dħoli. Għadna bil-kaxxa tal-friġi taw, jaħasra, ajma!
Father Robert, int hemm ġew qiegħed? Le, jien hawn, tifhem? Eh, le, le, ħalli għallum, għax lil Father Robert ridt, għax taf int, jiena ili nqerr għandu, dejjem qerrejt għandu, u jaf kollox fuqi. Tuħux għalik, sur kappellan, imma miegħek ikolli ngħid kollox mill-bidu, fimt? Aħjar inkompli ma' Father Robert. Grazzi ta', fil-każ ngħaddi għada.
Ukoll qegħdin jibżgħu minni issa wkoll. Eh?
Father Robert hemm qed? Iva, hawn qiegħed. Father Robert, naħseb li għamilt dnub. Ma jimpurtax, għidli, għidli. Għax ħa ngħidlek Father. Ridna nixtru l-pannelli li jiswew ħamest elef ewro. Konna magħsusin bil-flus, ma konniex nafu se naqbdu nagħmlu. Allura għamilt only fans account.
OnlyFins u x'inhu hu da? Ara, din qisha bħal website. Tidħol fiha u tinża bl-underwear. Lil ħadd ma jagħrafni għax nilbes maskla. In-nies joqgħdu jarawni u jħallsu l-flus. U x'inhi dil-website? OnlyFans dot com. Onlyfins dot com ok grazzi kun imbierka. Allura dawn mhux dnub? Xi dnub dnub din barka minn Alla mela dnub jaħasra.
X'għedt? Umm għadtlek ma ġara xejn b'daqshekk fil-każ għid liema qaddisa u jinħafillek kollox. Ok.